Jadi sali tu hari ujan enda ibuh nangkal ngirup sintau kitai diau di rumah aja. Udah makai lemai kita jumau nama lauk. Telu penyalang. Sepa meri. Apai sigai. Agi bisi. Meli kediri. Ooh. Kumbang ku udah makai mi ba Pei Kiming. Sipak ku semakin laju. Ku pen belanda semakin laju ga. Ti kita ka baka ku tau kita makai nguji mi ba Pei Kiming. Uji. Kingok, nama kita sida Pei Sirun bisi nyabung tok buah China tok? Bisi ko Pei Sirun, engkerasa nya udah ready. Balat bintih nya. Tau teka siu. Nyi. Hoi! Nama enda meda ka? Mancing-mancing ari belakang. Hei, buta ka. Nombor yang anda jail enda ulih dikuntik agi. Anang nuan telefon chukup. Umbas nya letak telefon anang pelip-pelip mata. Beli nuan tu munyit nombor telefon orang. Hello, tidak lama lagi kita semua akan mendahat jadi talipun anda tutup semua oh. Apa hal why? Why apa? Apa hal mesti tutup talipun? Kalau kamu rasa mau mati tidak payah mah kamu tutup. Oh enggak ikut. Ni aku, balah ni aku. Sigi rasuh aku. Ngugi memagang nak ngira laki, indu, semua. Rasuh aku ngugi magang-magang. Laban, awak sida ngempu reta entua sida ya ila. Dudi hari nyamai, ni pun upis. Sida Jumau madah, Bisi orang nyual engkau ditu, ko. Tang, ngiga aku pan lalu narit nemu dini ne orang nyual. Rumah pan nadai ditu. Ambi ati nyau nadai ngiga aku. Idup kitai semua. Nama aku dengar ita seduai deh bini duda Saraya tu. Oh, anang nya beh kitai laki jai mat mua kitai nya beh. Nya nya ti deh Saraya. Enda usah naka kereta ukai ka kitai. Semua ari endur kemih hari tu sigi ke ngiga laki ke kaya mega magang. Kita ka nemu nama ke buai iya laban enti kami jadi enggau laki ke merinsa, laki enda beduit ila kami ba iya merinsa. Anak kami ila kami empu enda ulih dipelanja ila. Tuju ngagai orang laki ke maya hari tu kita enda tau enda bisi pengawa tetap gawa bekaji besai laban nama kebuah. Kita empu nemu tadi udah ninga iya. Nya indu ka laki kaya aja. Saritu aku meri kitai ngelansa mimit bansa pesebok. Tauka iya manah enti selalu dikena tauka iya ulih mai penanggul ngagai kitai. Ditu kitai deka ninga ke jaku ari orang ke ngaga pesebok nya empu sama ninga ke. Facebook tu digaga ngambi kitai nyamai betanya kerita enggau bala kaban kitai ke jauh sereta enggau pangan kitai. Ti anang meh kitai ngena iya besehari-sehari semalam-semalam sampai ne ulih ngejap pengawa bukai. Kita ke rugi aku nama pengerugi aku duit masuk kuchik belama-lama. Diatu kitai sama ninga ke sebana laki ke ngembuan bini ke udah bemain Facebook. Sinu ke ninga cherita sarawai sama mending ke kitai. Pasal orang ke bekena ke pesebut tu enda aku entu nyalahka ti anti baka bini aku. Pengawa rumah nyu enda kalah dek kereja iya. Ke pernah aku tu meka nyumai ke baru pulai gawa. Dia kena mu siti berita kemaya hari dia tu. Oh yes. Tu rata indu ke agi lapis sebut dia tu dah makin dikit. Dah ada buah dia nyu makin nadai dia tu. Ha nya meh ke ngesuh pala laki sara ari apeda deh. Semilan semilan peratus indu mayuh agi lapis sebut dia tu. Bini ku Nona ke dapat sebuah. Bini ku kenyah meh. Tang suah ku berapi nyu aku ke randau iya. Aku bini ichat aku bini. Siko lelaki ti belenga lebuh ditanya pasal bini iya ke bisi ke enda bemain pesebuah baru meh sampai iya katak-katak enda tesaut ke tanya orang nya tadi. Nya tu, kita selalu ninga ke sebenar laki madah ke bini ne ulih ngintu sida iya tegau du mai pesebuk. Bini di Mesir ke nya ga. Jaku tengkan aku enggai nembiak ke lebih ari diatu enggai lelaki tauka indu pasal ku enda ku sebut pun nadai salah dah enda sampai kita enda ingat ke tanggungjawab kita nalih lagi enggai ke nyu belaya ambis pinggai mangkuk sebelih dapur nyu kena betikau-tikau ujung sehariak kita ke melaki bini. Begetok penyu laki ke ka deh enggau di bepangan. Huh. Gamal nadai ngakun sekali enggau dek. Mua nyu penuh enggau ragum ke nya laki ka deh. Ni ka kami ke njuri telok ba belakang rumah Pak Jumau nya. Taja pan mua kami tu peda deh begetok jai baka orang. ke selalu ka nyuri tang tak ada ai manah kami manah bukai nyuri kami bukai peturun orang nyuri enda peka kita. Bintang ampun ku malam tu enda ulih amat ku tu enda ulih enggau kita ngirup agi tu tu nyudah amat sepening amat pala tu kai dang mencelak mata nyukang alai aku tu enda deh adai ina alai tang medi. Rsia kasang jani ke nyamai iya nya buut iya ke balan. Enti iya buut sereta lalu ditambah ke kitai enggau nzabi, nya mih chukup nyamai numor satu. Ih, teka iya ke ih, udah ke aki ih. Kaban, kaban. Isi melayu negara bejih nya. Nang enti ari pangan aku nya, bukut ku. Aki, tia, tia. Tadi ku udah madah ke dinya pangan aku.